o'n i'n meddwl swn i'n gwneud fideo yn dangos sut i ddefnyddio TweetDeck. Yym, mae o'n adnodd am ddim, yym, handi iawn ar gyfer amserlennu a cadw golwg ar yr gwahanol gyfrifon cymdeithasol. Yym, ymddiheuriadau am yr gadair sgwîci yym yn y cefndir. Felly, Mae TweetDeck wedi sillafu tweetsdeck, mae'n un gair fanna, dot twitter dot com, yn rhan o Twitter ei hunan. Um, yn yr un modd a mae analytics dot twitter dot com hefyd yn yr un peth. A adnodd ar gyfer Twitter yn unig ydi o. Mae o yn defnyddiol os da chi yn rheoli sawl cyfrif Twitter yn benodol, um, yn ogystal â jyst rheoli llofrudd chi'ch hun. Felly, mae'r dashboard yn mynd ar ei draws o'r chwythydau. Felly, da chi'n gallu ychwanegu gymaint o golofna a da chi eisiau ar draws fel hyn. A mae yna wahanol fathau o, gyfrifon, e, o golofna. Felly, dwi fan hyn, a mae'r er gwahanol gyfrifon wedi cysylltu efo fy mhroffil i. Mae'n bosib gweld y cyfrifon fan hyn, accounts. A dyma'r cyfrifon dwi'n ei rheoli fan hyn. Er mwyn ychwanegu cyfrif i'r tweet deck, da chi yn clicio'r botwm yma, link another account to your own. Felly, er enghraifft, os da chi fel um, person yn rheoli sawl cyfrif, um, er enghraifft cyfrif menter, cyfrif papur bro, um, cyfrif band fel dwi i fan hyn yn enghraifft. Mae'n bosib cysylltu um, yn fan hyn. Da chi'n rhoi eich username a'ch password ar gyfer yr cyfrif da chi isio cysylltu efo nhw, felly er enghraifft cyfrif y fenter, felly yr username at be bynnag a'r password ar gyfer y cyfrif yna a pwyso authorise. yna bydd yr cyfrif yn ymddangos yn fan hyn, o dan Accounts. Er mwyn ychwanegu colofn gwahanol, da chi'n pwyso Add Column. Rwan dyma yr mathau gwahanol o golofnau sydd ganddo chi. Colofn Home ydy casgliad o tweets y pobl da chi'n dilyn. User ydy'r colofn sy'n dangos be dych chi wedi postio, felly eich profile er enghraifft. Notifications ydy yr unrhyw notifications, felly os dych chi wedi cael eich tagio neu unrhyw un sydd wedi negesu chi neu wedi yym sôn amdanoch chi mewn neges. Allwch chi hefyd gael colofn search sy'n helpu chi gadw trac ar unrhyw hashtag neu unrhyw bwnc penodol, um, neu unrhyw tweet sy'n cynnwys hwnna yn y testyn ymddangos yn y golofn yna. Um, rhai eraill sy'n gallu bod yn defnyddiol ydy lists. Felly mae gen i list mentrau iaith sy yn casglu mewn un golofn dim ond tweets a retweets gan y mentrau iaith. Um, a wedyn, mae'r lleill hefyd yn gallu bod yn ddefnyddiol, dwi ddim yn defnyddio nhw'n bersonol, ond mae'n gwahanol bethau ydych chi'n gallu defnyddio. Un arall hefyd sy'n yn ddefnyddiol tu hwnt ydy Scheduled. Nawr dwi efo'r colofn yma yn barod, a wna i ddangos hwnna i chi munud. Ond be mae hwnna yn dangos i chi ydy yr nifer o, neu yr negeseuon da chi wedi blaen amserlennu. Reit. Dyma ni felly, e, mae gennym fi home yn fan hyn ar gyfer plis, yn dangos casgliad o'r negeseuon gan bobl da ni'n dilyn. notifications fanna wedyn, sef pwy sydd wedi dechrau dilyn ni, pwy sydd wedi tagio ni, gen i notifications cyfrif fi, cartref y cyfrydda, so dyma ydy'r pethau dyn ni wedi postio, retweetio ag ati. Home eto. user eto. Dyma'r list yn fan hyn, y rhestr. Mae hwn yn cynnwys posts gan y mentrau. A wedyn, sawn ni mlaen. Golofn scheduled yn wag ar y funud, ond byddai'n dangos sut i'r gynnwys rhywbeth yn fanna. A dyna ni. Felly, Be dan ni isio wneud ydy amserlennu neges i fynd ymlaen, felly er mwyn rhoi... sgwennu neges, dach chi'n pwyso hwnna, New Tweet, dach chi'n dewis pa gyfrif dach chi eisiau fo ddod oddi wrtho fo, dwi'n dewis un Metrau Iaith, a dwi isio rhoi rhywbeth am brwydr y bwgan brain. Reit. Felly, dyma ni, a wedyn swn i'n ychwanegu llun fel arfer, um, a bydd o'n ymddangos yna. Na ni. Hashtag. Allwch chi ychwanegu mwy o luniau fanna. A wedyn, yn hytrach na tweetio fo yn syth, dwi'n mynd i roi schedule tweet. A dwi'n mynd i roi do am um, bedwar. Ni. Iawn, mae e'n bedwar o gloch rwan, felly dwi'n methu rhaid am bedwar, neu rhaid o pedwar dim un. Na ni. Bydd hwn rwan, os dwi'n pwyso refresh, bydd yn ymddangos yn y golofn scheduled. Dyna ni. Felly, mi allwch chi gael hyd at 30 tweet wedi amserlennu yn y golofn yma, a wedyn bydd o'n ymddangos ar y profil um, pan mae'n taro'r amser yna. Rwy'n dwi'n mynd i ddeuleu hwnna yma. Felly dyna'n syml sut i ddefnyddio TweetDeck. Um, mae yna lot o wahanol elfennau allwch chi gynnwys. Ond be dwi'n ffeindio'n ddefnyddiol amdano fo ydy bod chi'n gallu cael trosolwg o sawl cyfrif ar yr un un dudalen um, yn eitha syml. Um, a da chi'n gallu symud pethau yn dibynnu ar be sy'ch chi'n hoffi gweld yn gyntaf, felly um, dwi'n mynd i symud y rhestr mentra iaith i'r chwith. Dwi'n dragio fo, gafael yn yr tamed bach yna. Um, yr un peth efo notifications. Yma dwi'n mynd i symud hwn yr holl ffordd i'r chwith. A mae yna ambell i settings allwch chi edit list yn fanna. So, dyma'r holl fentra sydd ar y rhestr, allai ddileu neu chwanegu tuag ato fo. Allwch chi rannu fo. Ac remove ydy cael gwared o'r golofn. Felly, na i remove hwnna. Mae'n wedi diflannu ac ychwanegu yn fanna. A ni symud yn ôl i'r blaen. A dyna ni, yn syml iawn, sut i ddefnyddio TweetStack.